Eh, kuchingamidzana zvakare kwatiri kuita pachirongwa chenyu chemaconfessions ngatipindei munyaya yedu yemuzuva ranhasi mukoma wangu ainge ambori bofu akatangawo kuona pakafawo bamukuru bamukuru vedu ava ainge ari munhu akaromba and after vafa vakazotanga kuonekwa vachifamba-famba kumakuva zvinhu zvavo zvikazotangawo kunetsa kuzosvikira zvazoradzikwa nekuti kufa kwavainge vaita vanhu vese vainge vafara vachiti zvinhu zvava kutanga kuendeka asi zvakazotangawo kunetsa so my story goes like this vanhu vanoti kana munhu achinge afa anenge atorara but no guys kweduwo hazvinowo kuitawo sekudaro bamukuru vangu vainge vakaromba big time vanhu vemumusha vaiti he was too powerful. Zvakadaro, vanhu vazhinji vaitouya vachivabvunzawo kuti upenyu vanohufambisa sei in terms of tsika kutsvaga mari kuitawo mabusinesses chainge chisingazongoitwe nevanhu vainge vari mudhuze dhuze vainge vachivaziva kusaswederewo padhuze navo vaingowirirana navo vanhu vekure chete vaingoziva kuti munhu uyu ainge aine upfumi and akachenjera Pakazofa bamkuru vangu mikova ndopayakatangawo kuvhurika yainge yakasungawo for years and listen zvinhu zvakatanga kuchinja the very same day bamkuru vangu zvavange vafa vasati vatomboenda kunovigwa. A lot of things zvaiitika vachitori vapenyu but vanhu vainge vachingozengurira kuendawo kunobvunzira kuti zvainge zvichifambawo sei mufamily Though painge paine masuspicions ekuti bamukuru vainge vaine zvavainge vainazvo, vanhu vakatangawo kuona zvimwe zvinhu zvatisati tambobvira takaona. Zviya zvekuti mumhuri munenge makasungikana mese muchingoziva kuti munhu one chete ndiye ega ane upfumi, but kungofowo kwake first day iroro vanhu vainge vasitorina mabasa for years ndopavakatotangawo kutofonerwa munhu chitunha chichitori mumba vachitonzi kwaitawo basa Vanawo vepamba vainge vasinawo mari dzekuendawo kuzvikoro vakatotangawo kuonawo something chekuti vange vachizodzokerawo kuzvidzidzo zvavo. Kusaidhi kwedu isusu, baba vedu vainge vasinganyatsogonewo kurara zvakanaka kana hwasvikawo usiku. vachingoita kunge munhu aigarwa neshave but vakatozotangawo kurara sekamwana kacheche everything was just opening like magic kunge pane angel yainge ichitombhururuka ichinobvurawo madoors ese ainge akavharwa one by one mariro paakaitwa vanhu vese vainge vakatoungana tiri pamusha including mukoma wangu ainge asingaonewo for years and ubofu hwake uyu hauzi wekuzvarwa nawo akatotangawo kungoitawo bofu pakatangawo bamukuru kubata bata and ndokuperawo kwakaiitawo vision yake apa pese apa he was totally blind zvekuti ainge asingazivewo kuti chii chiri kuitika in his life but the day bamkuru vangu zvavainge vatori mumba akazongotangawo kuti a ah, ndizvo here zvandiri kuona izvi since childhood munhu ozongotangawo kuona just like that munhu kutongosimuka paainge takamugadzika achidikitirawo achidedera achiti ndiri kuona munhu akarara apo ende munhu aakatanga kuona chitunha chababa mukuru chainge chakapfekedzwawo nguo chena Nekatsvimbo kavo kapfupi pfupi kavainge vachifarira kugara vakakabatawo mumaoko. Then after that ndo paakazotangawo kuonawo vamwe vanhu. Kunze hako kwaipisa that day but vanhu vakatangawo kunzwa kudedera kutopindwa nechando chaiko. Ndini ndakatozotanga kuenda kunobatwawo brother yangu and he kept describing everything kuti vanhu vakasuruwarawo sei nekuonawo vamwe vainge vachismailawo kuti ave kuona. Iye mashoko aaitaura ainge asingataure kuti ndaakuona, ainge achitaura kuti zvese zvavhurwa, zvavhurwa, those were his own words. Takatangawo kuchema tichipanika, tichishamisika kuti ko munhu anogona kutaura aakutaura kuti chii chavhurwa zvakare kana iye ava kuona ko kungotaura zviri pachena kuti inini maziso angu achenuka ndava kuona zviri pachena but iye aingoramba achingoti zvavhurwa meaning kuona kwaainge atangawo kuita ainge atopfuriridza kuona akutoonawo zvanga zviri beyond Bamkuru vangu vakaenda kunovigwa hapana chakambonetsa. Kuvigwa kwavakaitwa vanhu vakamboramba vakaunganawo pamusha vachidhisaidha kuti vainge vachazoitawo sei nekudawo kwepfuma yavainge vasiyawo panyika. but mhuri dzese dzichiripo pamusha dzakaungana kudaro. Makuseni seni pamba paimukawo pane masimba ebhutsu imwe yaiwanzopfekwa nabamukuru kana vachinge vachiendawo out. Kana ari masikati hapana chinhu chinoshamisa chainge chichimboonekwa. People started saying bamukuru ava havana kungofa bedzi, pane chivanhu chiri kufanira kunge chichigadziriswa nerufu rwavo and honestly zvakange zvisiri zvinhu zvekutamba nazvo zvainge zvatanga kuitika. Kufawo kwakaitawo bamukuru vangu, mikana yakatangawo kungovhurika, hazvainge zviri abnormal, mari yakatangawo kungopindawo, maproject mamwe atainge tichimboita achingogumira munzira, takamadzokorodza akatangawo kutofaya. My sister ainge atori grade 7 eh, that year ainge achingofoira achingotorowo manumber 20 and kumusoro ikoko kunonyorawo grade 7 yake akabva atopasawo ne4 units and akabva atowana scholarship pakauyawo mumwe sponza akati achamubhadharira zvese kunosvika asvikawo kuuniversity People started asking each other kuti so do you mean kuti kuvharika kwese kwainge kwakaitawo zvinhu zvedu uku zvainge zvakavharwa nemunhu one here? Saka pane vese vanhu vari pano apa pakangoshayawo munhu one akatiwo ngatimbozvifambire tinzwewo kuti chii chiri kuitika. Varume kusanamata so kana kumbofambawo uchibvunzira chero hako usingadewo kubatsirwa kungoudzwawo zvinenge zvichiitikawo mumhuri menyu zvinhu izvozvo zvakakosha Semwana ndainge ndisingadiwo kumhanyirawo vabereki vangu pamberi, ndainge ndichingomirirawo kuti ndinge ndichizoonawo kuti zvainge zvichizofambiswawo sei navo. My brother uya wekuita bofu ndiye akazotangawo kutaura kuti, zvino bamkuru zvavafa kudai, tinofanira kuti tinge tichitendawo Mwari, asi kune zvinhu zvakawanda zvisati zvagadziriswa zviri kufanha kunge zvichisotwa. Apa munhu ainge agara asiri kuona kwemakore ainge akatoti wandei ndiye ainge akutaura mashoko ekunge ari kuporofita achiinge ari kutyisidzira vanhu zvokuti vanhu paise paaitaura vainge vachingotarisana vachishamisika vamwe vachitopindwawo nekutya kuvhurika hako kwemadoors mamwe asi pane zvimwewo zvainge zvatanga Kuvigwa kwabamukuru zvinhu zvese zvatangawo kuvhurika, mabhizinesi ese achitangawo kubhuma, mukoma wangu achitangawo kuona zvinhu zvainge zvichinetsawo vanhu zvese zvainge zvichiperawo nababa vangu vainge vachinetsekanawo kurara usiku vachiti vane zvinhu zvavanombopota vachiona zvese zvakangopera tisina kuchechi kwatainge tamboenda though hedu takazotangawo kuenda pamberi apo taakutangawo kuudzwawo zvinhu one or two zvainge zviripo nezvainge zvichitinetesa kuti tizenge tichifambawo chero dai kuri kunzi ndakazivawo mamwe maremedies kungadai ndakatraya pamwe paigona kuitawo chinhu chaindisunda but ndinongovimba nekutendera kuti yainge isati yakwanawo nguva yamwari nekuti kana ichinge yakwana mikova yese inongovhurika ende pamwe pacho unosara munhu uchizvituka kuti ko chii chaizvo changa chichindidzimaidza chichindivharawo maziso angu pese apa shuwa vanhu vanoona tobva tafananidzwa namukoma wangu anga asiri kuona uyu one thing yakazotangawo kuitisawo noise kumaraini ndeyekuti bamukuru vangu vaive kushaya vakazotangawo kuonekwa vachifamba vari kumakuva ikoko vasiri kupinda havo mudzimba dzevanhu but zvinongotyisa kuti unogara uchionawo munhu nguva dzemanheru achinge achingotenderera pamakuva nguva dzavainge vachionekwa vachitenderera kumakuva it was between 10 pm usiku kunosvikawo kuma 11 dzekuseni idzodzo izvi zvaionekwawo nevanhu vainge vachifambawo usiku kana vaye vanenge vadokerwa vari parwendo zvidhakwawo zvaipfuura zvichibvawo kumabhawa nekumashabhini kana vaye vaye vanenge vachifambawo nemotikari dzavo vanenge vachingopfuurawo vese vainge vachingotaura the same story kuti vanoonawo munhu wechirume akamirawo pane rimwe guva and ranga ringori guva one akapfekawo rimwe jaketi zvimawudhu zviya zvemacolors zvinopfekwawo nevapfanha vachiri vechidiki Hanzi vanenge vasiri kutaura ende havatombomhanyise vanhu vanoti vakamira pamusoro peguva ravo vakatarisa side ravanenge vachida vobva ipapo vombotangawo kufamba famba. One guy from the shops apa izvozvo zvimagrowth point zvedu izvozvo akambovaonawo vachifambawo 2 meters away in front of him akangofungidzirawo kuti ndemumwewo munhu munhu iyeye akazongonyangarikawo pamberi pake zvaainge asinawo kunzwisisa zvinova zvakatozomumisawo kuti asange achingofamba-famba huri usiku vese vaivaona vaiti pavainge vachisvika mhepo kana kuti atmosphere inobva yatangawo kutonhora yobata nzvimbo yese kana paine mbwa dzinenge dziri padhuze dzotanga kuchema dzichibowa zvinoita makava emusango maquestions 3 manje ainge abatawo ko family kuti ko sei munhu uyu achingoramba achingouyawo panzvimbo 1 each and every night mumwe mubvunzo zvakare watainge tichizvibvunza tichibvunzana wainge uri wekuti kuromba here kwavainge vakaita kwainge kuchitambudzawo mweya wavo kuti usange uchizozororawo murugare. Mubvunzo wainge usiri kuzivikanwa nevakawanda ndewekuti ko kana vari kuitawo vachipoka chipoko chavo chichingoonekwa kwese kwese kana vachidzoka vakadaro vari kuda kumbodzokera kuna ani chaizvo is there a message yavari kudawo kusvitsawo kuvanhu vachiri kurarama Pafamily yedu manje munhu akazotangawo kuonawo chipoko ichi mukoma wangu uya ainge ari bofu. Dzinotanga kaa dziri nyayawo kubva kune vanhu vekunze kana zvakuzotangawo kuonekwawo mufamily ndo pamunotangawo kuzozvibelieve achiti ari kuvaonawo husiku uh, the same height iye akangotiwo mumwe musi akabva abudawo hake pamba akangotarisawo nedirection iyoyo kuti azonodedza mumwe munhu vakazodzoka vachiona pasisina munhu vanhu vakawanda vainge vava kutotya kufamba vari vega side iroro vachiti chero hapo paine makuva tainge tisati tamboona zvinhu zvakadai for the longest time this was the first time zvinhu zvakadaro zvichitangawo kuonekwa even huri husiku panongoitika kamwe kachiyedza kaye kaye kekuti unotongoona kuti apo pane munhu apo besides that waitozviona wega kuti uyo munhu uyo nekudawo kwekupenya kwemaziso nekudawo kwekutya nekufungidzira zvinhu zvakawanda wanda vanhu vefamily vakabva vatombomirawo kuenda kuguva racho kwakachena even kwadoka with this happening vanhu vakawanda vainge vava kutongozeza kupfuurawo neipapo. Vainge vachishandawo vachinonokawo kuchaisawo kumabasa avo vachitopawo zvikumbiro kuti tinokumbirawo kuti tipedzewo in time to avoid kuti vange vachizopfuura vachionana nezvinhu zvavainge vasina kujaira munozviziva ka zvinoitika kumusha kuti kana uri pagrowth point unogona kunge uchishanda ipapo asi kwaunenge uchigara kunenge kuri kure zvakadini Uh, there is this guy ainge achangotangawo kunwa doro kumashabhini akazotaurawo pamberi pecheche zvinhu zvaainge ambosangana nazvo mumwe musi paainge achibvawo kubhawa kwake kunonwa doro and he was saying it was around past 12 midnight he was passing by zvake achifambawo zvishoma nezvishoma semunhu ainge akadhakwa akabva aonawo munhu ainge ari kusaidi rekumakuva ikoko uh, this person akabva angotarisawo pasi zvake and he said fesi yemunhu uyu yainge yakaitawo white white kunge munhu ainge aine zvinhu zvaainge azorwa pavakazosumudza musoro vakatarisana for 5 seconds ndipo paakazopindwawo nekutya akawedzeredza achiti kutendeuka kwakazongoitawo munhu uyu zviri slow kunge munhu ari kutsvagawo chimwe chinhu then akabva azongofedhawo akazongoerekana asvikowo kumba kwavo haana kuzivawo kuti asvikowo sei for three days ari mumba akazvivharira asiri kuda kutaura kana kuonana nevanhu until azozvipira akanotaurirawo vabereki vake ndo pavakabva vazoti tinofanira kuenda kuchechi unotaurirawo mufundisi zvawakaona mufundisi akazotiwo anga achizotaurawo pamberi pechechi nekuzobvunzawo tichitaurirana isusu pachedu semhuri ana sekuruwo vemumusha ndoo vakazotangawo kutaura kuti kupoka kuri kuita munhu uyu hakusi kuti pane munhu waari kuda kuvhiringa kana kuuraya asi kuti ane zvinhu zvake zvaanenge achidawo kuti anga achizochererwa nazvo zvaanenge asina kutaurira vanhu kana kuti Pane zvinhu zvaainge achishandisa zvaanenge achida kusiirawo pane mumwe munhu, saka mweya wake haukwanise kunge uchizorora kana kuri kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvisina kuzadzikiswa kusvika zvinhu izvozvo zvaendeswawo kuguva kwavo kana kuti zvazopiwawo mumwe munhu. Ndipo vanhu pavakazotangawo kutsvagiridza kuti ko chii chakasiyiwa nabamukuru chiri kuitawo kuti mweya wavo usazorore. or pane munhu anozivawo chokwadi mufamily chezviri kuitika asi asiri kuudzawo vamwe. We had to gather again as family though vamwe vainge vatotangawo kuparadzana tikazoita zvekuti tinge tichivadzosa vange vachisangana futi panzvimbo imwe chete because zvinhu zvanga zvava kudawo kuipa. Everyone had to take action anga achizivawo kuti zviri kufambawo sei. Vanhu vakaungana zvavo vakatangawo kukurukura tichisheyanawo mazano ekuti toitawo sei tofamba kuenda kupi nekutiwo kuchechi tainge tichingonzi siyanai nazvo zvichasvikawo pakudzikama zvega. Mukutaura kwese kwatainge tichiita mukoma wangu akabva azongoti. ko tadii tatanga first kunosecha mumba mabamukuru but vanhu vainge vachipikisana nekupokana nepfungwa iyi nekudawo kwekuti hapanawo ainge achidawo kubata zvimunhu zvemunhu ainge akaromba vanhu pavakazopindawo mumba mavo after tambokweshana kweshana kuti todedza ani muporofita ane simba kuti ange achitibatsira Takazongozvipira nekutungamirwawo nevakuru vemufamily tikabva tanopindawo mumba yabamukuru. Mumba yavo pasi pemubhedha painge paine kamwe kabox kainge kari kemapuranga kainge kakapendwa nependi yeblack kana kuti oil. This box yainge isina lock but yainge iine tumatanda tumatanda twainge twakavhara maside ese. Kunoona kabox kaye taisawo mubhedha taomisawo nemadziro. Sekuru vakabva vati kana munhu akafa achisiya chinhu chisinawo kuvhurwa, mweya wake unogonawo kusarawo uchingotenderera. This might be the key yekuzorodzawo mweya wemufi. Mukoma wangu aimbenge ari bofu uya, zvivindi zvake zvaaiita hatizivewo nesu kuti ainge achizvitorawo kupi, asi hapanawo munhu ainge ane simba rekuti ange achimutsura. When the box was opened nemukoma wangu, vanhu vakawanda vainge vachifungidzira zvinhu zvavainge vachifungidzira, but chatakaona chakatishamisa, takazongonoonawo kamudhori kainge karimo. Kamudhori kacho kainge kasinawo musoro asi kakatsvukawo netambo yeredhi muwest mako mazai mahombe eblack and this was my first time kutangawo kuonawo zai reblack painge paine peni yainge iine zita remunhu and this was a very weird name achinosumudza kamudhori kaye mukoma wangu pakabva paonekwawo bepa rainge riine mazita emafamily members ese Akabva atangawo kurivhura nekuda kwekamupetirwo arainge rakaitwa akatangawo kuratidza vanhu but mazita ese ainge akanyorwa ipapo ainge akakanselwa nepakati one zita chete ndo rainge risinawo kukanselwa and vanhu vakabva vatotangawo kubvunzana kuti why zita irori rega rainge risinawo kuitwa sezvainge zvakaitwawo mamwe the name belonged to someone ainge achitori mupenyu munhu ainge asati atomboshayika Ah, this was the name yeimwewo hanzvadzi yamudhara and pavakangotariswawo nemunhu wese vakabva vatongotangawo vega kubvotomoka kuti ndisiyei inini hapana kana chandiri kutombozivawo ah, pakamboita karunyararo sekuru vainge vatipowo advise yai yekuti tinge tichinoonawo nekutsvagiridza kuti chii chainge chichiitika vakabva vangodonhawo all of a sudden Hapana akambodawo kutsvaga rubatsiro kana kumbodawo kunovamutsa, kutsvagiridza kuti chii chainge chavadonhedza kudaro. Hapana akataura, munhu wese akaramba akanyarara. Pa that moment, chinhu chainge chichikwanisa kungonzwika chete kakufemereka kainge kachiita vanhu nekurova kwainge kuchiitawo hana dzavo. Sekuru vakabudisa chimwe chisound vakarara pasi kudaro kuita kunge munhu ainge ava kutandadza vakabva vangonyarara zvakare munhu wese akabva azobuda mumba muya muya achimhanya achiendawo panze. Mufundisi vekuchechi kuya kwainge kwambopupura Tatenda ndovakabva vazoenda vachinodeedzwa. Pavakazongosvikawo pachivanze, sekuru vakabva vabudawo muimba iya iya vachibva vataura mashoko ekuti mwana wangu haanawo kufara nekudawo kwekubatwa kwaitwa bhokisi rake. Vakabva vabvunza kuti ko sei iwewe zita rako riro rega ranga risinawo kukanselwa pane mamwe mazita anga aripo. Tete vakabva vangotarisa pasi vakabva vatangawo kubuditsawo misodzi ichiyerera. but in her eyes maiita kunge mainge mutori nechokwadi chinhu chavaihwandisa vasiri kudawo kuudzawo vanhu. Pavakazotanga kubvunzurudzwa, tete ava vachinzi havana kumbobvira vaonawo here bamkuru vangu ava vachiitawo zvemashavi kana zvemarituals, vainge vachingodzungudza musoro zvekuramba. Kakudedera manje kaizoita voice ravo pakutaura ndokaizoita kunge kari kuvatengesa. Havasati vambotaura zvainge zvatomboenda kure, takazongonzwa mumba muya muya kuputika. Munhu wese ainge ari panze including sekuru vacho tikangoitawo kakuvhunduka. At that moment vanhu manje vainge vaakutya kudzokera mumba kuti vanotarisa kuti chainge chaputika chainge chiri chei but obviously zvainge zvaputika zvainge zvaputikira mubox iroro. Vatete vedu vaye, hanzvadzi yana mudhara ndo payakaita kunge yakubatwa nechadzimira yakabva yatanga kutaura ichiti alright mirai nditaure I know what is happening hanzvadzi yangu iyi yamuri kuona yashaya yainge itori neobsession neni zvekuti vakatozosvikawo pakundiita pati yemhiko dzavo zvinhu zvavo zvavainge vachibata vakabva vanditaurira kuti inini handichafe ndakaitwawo marriage inoenderera mberi but ndichakwanisawo kunge ndichikuchengeta this was a promise kubvawo kuna bamukuru vachiudzwawo tete vainge vasina murume but spiritually vainge vatori mukadzi wabamukuru Ndokusaka makaonawo zita rangu rainge risinawo kukanzurwa. I know hangu kuti ndinotambudzika but kamuraramiro kandainge ndichiita upenyu hwangu zvese zvandaiita ndainge ndichichengetwawo nehanzvadzi yangu yashaika iyi. This explained why marelationships atete for 23 years ainge achingoramba. Pese pavanoinge vachidawo kupinda murudo, something bad would happen. The same reason why bamukuru even pavainge vachiri mupenyu vainge vachingokontrola tete ava. Vachitaura kudaro, maziso avo aiita kunge ari kuchinja, but not in a demonic way. Asi zviya zvekuratidza kuti pane something chavaremember vakabva vataura kuti handina kukuudzai kuti pandainge ndava ne18 years Hanzvadzi yangu yashaya iyi yakanditi kana ndichinge ndafa box randainge ndichishandisa iroro unofanira kunge uchirivhura ndiwe rikavhurwa nemumwe munhu pane zvinogonawo kukanganisika As we were still listening to her, pakangoita kunge papindawo mumwe mweya muna tete ava, vakabva vangobva patanga tiri vachimhanya vachipindawo musango. No one followed because munhu wese ainge achitori mushoko nezvavainge vabva mukutaura. When that happened, takabva tanopindawo mumba tichitungamirirwawo nemukoma wedu uya ainge atangawo kuona. Apasa ndo vainge vachimuteera then kurumwa ndira rese rakabva rateerawo kumashure kunosvika kutarisa box riya kuona zvinhu zvese zvainge zvatova panze. Hapana akadawo kuzvibata, sekuru vakabva vangoti ngativharei door tibudewo munomu. Vachibva vati sekuru kana zvinhu zvikanyanyonetsa tichangopisawo imba yachona nezvinhu zvese zvirimo mukati. Vanhu vakazoti aziva kwake aziva kwake pasina ainge abvunzawo kuti chii chainge chichazoitikawo kuna avo tete vainge vamhanya vachinopindawo musango. After some days tainge tisisitoriko ikoko. Vari kunzi tete vakazodzoka vakaitawo kuchenuruka vachiratidza kuti ainge vaine nzara vakabva vatongopihwawo poriji ndo rakatozovaponesa. Meseji isi zvosvika kuti tete vakadzoka vanhu vainge vava kungotyawo kudzokera. Atete vaye vakazotangawo kupinda muimba yabamukuru vakavanzwa vainge vari pamusha vakavanzwa vachitaurawo kuti handisi kuzopedza zvamakasiya I'm not going to inherit zvinhu zvakapusa kudaro mashoko aya vainge vachitomataura vachideedzera meaning to say pakupinda kwavaiita muimba yabamukuru vatori nevoice ravainge vachitaura naro vachipindurana ndokuzodedzana kwavakazoitawo namufundisi pakazongounganawo vanhu This time painge paunganawo vanhu vechikuru vega vega, ana sekuru naana bamnini vana sekuru navamwe vana bamkuru vainge vachiri vapenyu. It was a sort of kamutambo but hapana kuridzwa ngoma kana hosho kana even kuparidzwa. Vanhu vakazongoungana, tete vaye vaye vakazotaurawo namufundisi kuti I know what needs to be done. Ndopavakadzoreredza zvinhu zvese zvainge zviri mukabhokisi kaya vakabva vatangawo kubuda nazvo payadhi kuendawo kumakuva apa 10 o'clock dzeusiku dzainge dzachaya. Vakangosvika ndokunotsveta kabhokisi kaye pamusoro peguva vakabva vakadirawo peturu ndokubatidza mechisi vakabva vakavesa kakabva katanga kutsva kabhokisi nezvinhu zvako. Muguva muri kunzi makangonzwikwa voice rakachema kahwani rikabva ranyarara Ndikowo kupera kwazvakaita. Case iya yainge yakabatwawo vatete ichibva yarevheswa. Tete vangu inini hanzvadzi yababa vakatonoroorwa vatori ne 47 years for the first time. Munhuwo akavaroora munhuwo wavakainzana naye pamakore. Izvezvi zvese zvakapera vatova nekahupenyu kavo kari nani and in our family no one is complaining kuti zvakati zviri kuzoita zvakati. kana kuti zvinhu hazvisi kutifambira we are all set as a family chero hedu takazosiyanawo hedu macheche but munhu wese ava kungozvinamatira kumba kwake ndinovimba ndanyorawo zvinonzwisisika chero ndazongoitawo pamwe ndakukatakata nekujamba jamba let me know kana muchinge mazopostawo nyaya yangu tell us what you think mucomment section tisangane zvakare pane imwe episode